Апаста да халык театры булырга тиеш дигән уй белән, фикер белән мәдәният министры белән киңәшкәннән соң 69 елда культура бүлегендә беренче кадымнар ясагандук шул эшкә тотындык. Әле күптән түгел генә үзенең 80 яшьлеген билгеләп узган Фәрит ага Кәлимуллин узган гасырның 70 нче елларында Апас районы мәдәният бүлеге мөдире булып эшли. Нәкъ менә шул чорда Апас театры халык коллективы дигән исемгә лаек була да инде. Бу театр спектакль куйганда бездә залда урын да булмый, кешеләргә утырып китәләр барсы да, урын да җитми. Әлбәттә, моннан 50 ел элек Апаста яңа заман татар театры коллективы барлыкка килү һич кенә дә биредә моңа кадәр театр булмаган дигән сүз түгел. Беренче үзешчән театр коллективы монда 1921 елда ук оеша. Ул вакытта әнә әле белән Апас халкы спектакльне карарга киләләр. Менә куркып куркып кына килгән халыкны динчеләр инде куркыталар сезне шай, э, җир йотачак дип. Әмма дә ләкин җир йотмый. Безнең үзешчәннәребез динчеләргә җавап итеп янәдән спектакль әзерлиләр. Моннан 100 ел элек беренче спектакльләрдә катнашучылар турында без истәлек язмалардан укып, аклы-каралы фоторәсемнәрдән күреп белсәк, 40-50 ел элек Уйнаган сәхнә сталары белән якыннан да таныша алдык. 80 нче елга хәтлек шушы халык театрында уйнадым, әмма ләкин бүгенге көнгә хәтлек һәр театрның һәрбер премьерасына килмичә калган көнем юк. Мин 23 яшь чагымда менә шушындый бик матур лауреат медаленә лаек булдым. Ул минем шундый хәлле истәлек булып саклана. Кызлар уйнаганын карарга килгән җирдән Миләүшә кайтып шушылай кызлар Сез нигә килдегез дип сораганнан соң, мин карар гына килдем дигәннән, шулай Миләүшә белән танышып китеп, шушылай рольләр билеп, бик күп спектакльләрдә уйнарга туры килде. 1977 нче елда театрга режиссер итеп, әле яңа гына Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлап кайткан Миләүшә Алиуллинаны билгелиләр. Яшь режиссер куйган беренче спектакль Хәй Вахитның Юллар чатында әсәре була. Бик матур спектакль килеп чыкты. Анда инде күбрәк бит инде врачлар турында һәм врачлар үзләре уйнадылар. Клуб Бала кәләли театрыбызның менә Апас театры. Ул вакытта, может, Казаннан килеп җитә алмаганнардыр, ул вакытта күпер дә юк иде әле. Ә мин хәтеремдә менә Апас театры килә дип, менә Урта Балтай клубына, ул инде зуррак клуб иде, Шәммә клубына килә торганнар иде шунда җәйләре булганда. Без бик шулай аны көтеп ала тордык. Менә әле дә менә Миләүшә апаның хәлен күрдек, искә алдык. Миләүшә ханым җиде ел эчендә егерме әсәрне сәхнәләштерә. Шул ук вакытта ул Мушкетерлар дигән балалар төркемен дә оештыра. Бүген Галиәскар Камал театры актеры, Татарстанның атказанган артисты Илдус Габдрахманов та беренче сәхнә дәресләрен нәкъ менә Миләүшә апасыннан ала. Гомумән, ул чорда Миләүшә күпләр өчен сәхнә йолдызы була. Ул килгәч, без барыбыз да гашыйк булдык аңа. Шундый чибәр Казаннан килгән шушы әбине элекке декада бугай әле ул. Анда менә күпме җирдә бу фехтование дәресләре безгә беренче тапкыр э, кылыч белән ничек эшләргә икәнен өйрәндек. Аннан инде әлбәттә минем э, беренче рольләрем Миләүшә апада э, шушы халык театрында башланды. Миләүшә апа Ны күргәч, үзе бер театр кебек иде. Аның янәшәсенә дә барып булмыйдыри, аны без ерактан гына карап, өйрәнәдриек. Аның йөргәне дә, әйткәне дә, сөйләгәне дә бер могҗиза, бер театр, үзенә бер дөнья иде. Мин үзем дә театрда булган кеше, уйнаган кеше. Без бит ул мәктәп чагында Шәһ Казан шәһәрендә, аннары соң Яр Чаллыда, чыннан да ул менә Тәрбия, минемчә, ул теге, ничек дип әйткәндә, яктыны карадан аерырга өйрәтә торган, бала-чагага күңел әйткәндә, ничектер үзен ачыбрак җибәрергә, сөйләшү тел байлыгын күнектерә торган. Бүгенге юбилейга коллектив Шәриф Хөсәеновның Әни килде спектаклен әзерләгән. Зурайган безнең энекәш, зурайган! Институт бетергән, һо, инженер булган, понимаешь, һай, менә бит сиңа, әйт, әй-әй. Мин бит әйтә килдем, туй булса, туй оештырып тормыйм дидем. Егерме җиде яшемә җиттем, күп туйларда булдым, күрдем. Бик күптәнге хыялым минем инде. Әни килде спектакленең соңгы монологын мин инде бик ун ел элек җатлаган идем. Мин инде аны сөйләп җөрим һәрбер әниләр бәйрәмендә, һәрвакытта да инде бик күп, бик күп сөйләгән. Төннәр белән торгызып, бастырып сорасалар, мин ул монологны сөйләп бирәм. Менә шуның хәтле ул минем күңелемә якын ул герой, ана роле. Халык та җылы кабул итә, үзебезнең артистларны, район артистларын Бик яраталар бездә. Апасылар, көндез үз араларында эшләп, кичен сәхнәдә уйнаучы авылдашларының спектакльләренә һәрчак яратып йөри. Куйган спектакльләрнең барсын да яратып карыйдыр яшь күбрәк. Бигрәк тә Атҗокультурда иптәшем эшләгәч, без инде аның катнашуында булганнарның берсен дә калдырмадык. Апас театрын калдырган җук инде. Ансын яратабыз. Казан калса кала, Апасны. Тыңлыйбыз. Үзебез дә уйнап җырдык әле. Ә иртәгәдән инде Апас театры озакламый Ульяновскида узачак Бөтенроссия халык театрлары фестиваленә әзерлеккә керешәчәк. Апастан Рәмис Сафин, Татарлар.